Карәле, динә бит укол ясарга әйткән иде. Әллә мин әйтәм, үзем генә ясап җибәрәйме, ә? Ачуланмыйсыңмы? Ниткәнсез инде ул хәер, ниткәнсез. Сиңа рәхмәттән башка сүзем юк.

Әллә сезне җен алыштырганмы? Ул нишләр әле кайтып җиңмәс борын әлеге кызны тавышлап ошатып. Нәрсә булды әле? Ничек хәлләрең? Төкердегез, урын өстендә ятасыз. Безне дә каршы алмадыгыз. Каршы алырга. Башта әтиең алып китте. Аның кайгысыннан мин дә бирештем. Менә шулайрак. Иен, ялкынсыз авыр бия тапшыктың. Мине бит әле югары урынга күтәрделәр. Кул астында йөзләгән кеше. Минеме? Мине бер дә борчырга ярамый. Әни монда кайтырга мәҗбүр. Ничек кайтмыйсың инде? Полиция бар. Ничек иттереп сине югары урынга күтәрделәр икән, ә? Хафизулла, ишетәсеңме, нәрсә сөйли безнең кызы? Әти, әнисен хөрмәт итмәгән килеш, йөзләгән кеше белән ничек иттереп идарә итә аласың сине? Бер жыл була кайтканыбыз да юк ич. Нишләп болай дип әйтәсең әле? Чакыруыбыз булды, кайттык та җиттек, ярты сәгать шимбе. Ярты сәгатьлек юлны хат язуга ни сөйли ул киленә? Ярты жыл кайталармы ни улар? Арчы, йортка чит кешеләр кергән түгелме соне? Ни кертәсең син аларны? Әби хәле ничек соң? Бу син. Мин сине танымыйм. Мин син. Бу мин. Кызым Фәрдия. Минем кызым булган булса, мондый мәрхәмәтсез булыр идеңме соң син, ә? Әнием дөрес әйтә. Җен алыштырган сезне. Җен.

Ни йомыш иде соң әле? Әти, син дә урын өстендә ятасың, каш ала торган идең куанып. Нәрсә булды соң сезгә? Я ярар, юлдан соң сусаткан, я җәмәгать кайсыгыз минем белән чәй эчә? Мине чәчтеңме? Мине чәчтеңме? Тәрбия.

Мин болай ятыр идемме мине? Үзегезгә кирәк булганда гына кайта идегез бит, акча кирәк булганда гына. Әти, әни дип әйтергә әйтәсегез килер, без булмабыз. Әти, әни фатихасын алырга ашыгыгыз инде, балалар, ашыгыгыз. Эй. Эй, бала. Күрмисеңме, әниеңнең хәле авыр, ә? Ни дип атасың син аны, ә? Нишли без тәрбия? Болар чын-чынлап авырлар. Калып китәбез. Берсе сиңа, берсе миңа. Ә өйне сатабыз. Син теләсәң эшлә. Син аларның кызлары. Ә мин монда при чем? Мин килен генә. Исерек уллары белән дөнья чиккәнгә рәхмәт әйтсеннәр. Шул исерек улыңның, исерек иреңнең Ата анасы салып биргән ике катлы йорт бит ул. Ничек куып чыгарасың син аны? Төрттермәсәнә, өч катлы коттеджыгызны үз көчегез белән салдыгыз мәллә? Кем аркасында кеше булганыңны онытма. Әллә кабат санитарка буласың килә? Могу устроить. Укымаган, надан башың белән санаторида сестра хозяйка булып утырасың. Бу урынга үзеңне лаек дип белдеңме әллә? Мин дигәнчә була. Берсе сиңа, берсе миңа, и все. Хәер, улар безне калага алып китергә җыеналар бугай. Җибәрмә безне, яме. Без сиңа авырлык та китермәбез, шәт вакытыбыз да күп калмаганды. Үз өебездә генә үлик әле, яме. Җибәрмә безне. Нәрсә пышылдашасыз сез анда, ә һаман? Ниһаять, бу партларны тәмам кул астыңа алгансың, ә? Молодец. Я ярат, уколымны салдыңмы? Сыпырт моннан, сыпырт. Нәбия, сәне үтенеп сорыйм. Алып китмәгез күршеләремне, аермагыз аларны зинһар өчен. Алар Бер-берсеннән башка бер кем дә яшәгән кешеләр түгел. Сез нидә борчылмагыз? Әле бит менә бу юлы сыбаш яхшы ният белән эзләттем.

Икебез дә беркемне үләрбез дип сүз биргән идек исә, бик калдырдың. Хафиз уламый. Тукта. Чу, пульсы сизелә башлады бугай. Эй! Сине ташлап китәмен исе бу. Һава сулаганда да бит ул Хафиз улам дип сулый. Тукта, Хафиз уламый, борчылма.

Кыргызларда борычларга да ярамый. Алып китәбез дигән сүзегезгә мин каршы килә алмамак итте. Мин сезгә ышанам. Яхшы табибларга күрсәтерсез. Шәһәрдә бит мөмкинчелекләр зур. Әмма дә ләкин сатмагыз нигезне. Үтенеп сорыйм, сатмагыз. Алар бит икесе дә бер үк көнне егылып үләчәкләр.

Әнием эшәрләр бәйләде, җылы ыек башлар бәйләде. Ә абыем, абыем бит ничек утырыйның башына җиткән? Ә үсеп чыгып киткәч тә атна саен кайттыгыз, акча бит кайттыгыз.